Ētahi kupu whakarongou ki ētahi o ngā tamariki e hoki mai ana ki te wā kāinga, ko kōrero tupuna. Taku rongoatanga i tērā kupu tupuna i rongo au i roto i te taitokerau, i au i reira i roto i te whā tau. Kāre au rongo i ngā iwi o Te Tai Tokerau e kōrero ana tipuna. Engari ki a tātou, te kupu nei tipuna nō tātou. Au tēnei kupu te mātua tipuna. Nā, e rua ngā kupu. Ētahi kua kī mai ki a koe ināini, a tēnā koe matua. Nā, ko tērā kupu anō i rongo au i a au i Te Tai Tokerau. Engari te kāinga i a au e te maki ana, Ka kite au i ngā mea e kīia nei ko aku uncles, ki a au koinā aku pāpā. Koinā aku pāpā. Koinā aku mātua, ehara i te matua, koinā aku mātua, koinā aku pāpā. Nā, ko ērā momo tāngata. He kōkā te kupu tino rongo ai au ki a tātou, he kōkā. Ehara kei whea tō kōkā, haere atu ki tō kōkā. Nāinī, āna, ko whaea katoa tātou. He aha anō te mea ko whaea? Engari he kōkā ki a tātou nei, e ai ki a au e te Marikīana. He whaea,
he māmā rānei, engari taku, ngā tāina o taku māmā, he kōkā. Koirā ngā kōkā, āe, rātou hoki ngā tāina o taku māmā.
He kōkā, Aunty, ā, he kōkā tērā, ahakoa e rua, e toru rānei ngā rēinga kei runga, ā, ka noho, ka noho pāpā, ka noho kōkā rānei. Koirā tā te, tā te Māori tāna whakapapa mō te āhuatanga o te whanaungatanga o ngā, o te Māori. He pai ki a koe, koinei tētahi mea pai ki a o te, o te, o te Māori. He, pēnā i a koe, nē, nē, ā, ka ino whano i rāmutu koe ki ahau, ā, me ētahi nā tō tēnei, noho mōpuna ki ahau.
Kua kaha mai i roto i a tātou te kupu nei kaumātua. Haere ki te kōrero ngā kaumātua. Kareke au rongo tēnā kupu. Mohio au te kupu, pakeke. Kei he kupu rangatahi mai rāno ki a tātou tēnā kupu. Kei te, kei te taunga tātou i tēnā kupu. I runga noa i te whakatauākī, ka pū te rūhā, ka hao te rangatahi. I roto i tērā āhuatanga ka tohia e Hōne Waititi ana pukapuka, te rangatahi. I runga i te kupu e mōhio ana tātou mō te hunga tamariki. e tipu haere ake ana. Ināianei kua rongo koe i te kupu taiohi. Taihoa nei me whakahou te whakatauākī, ka pū te rūhā, ka hao te taiohi. Na, kua puta katoa mai ērā momo kupu hou katoa ki roto ki a tātou. Kua kore tātou e pupuri ki te ia, ki te mana o te reo i tukuna iho i ō tātou mātua ki a tātou.
Kore kau kē e whakaangia mātou ki te whakahua o nōku tēnei tuahine. Engari, mehemea i whānui mua i a au, koia kē te tuakana, nā te mea wahine. Mea tētahi whānau mei muri i a au, he wahine anō, koirā taku teina. Ā, pērā anō hoki e ko tungāne, tungāne katoa. Engari tungāne mātāmua, e, mā, tungāne nō raro iho.
Cousins, tungāne tuahine rānei. Ne? Sister, brother, koe rā nō. Mother-in-law, e, huna rei wahine. Ne? Father-in-law, Hunarei Tāne. Brother, sister in law, Tawhiti. Koina, koina tōku moeatanga e nā, e ona e kupu. Kai tāhua tō te, tō te whanaungatanga.